Yn y set yma o fideos, ni'n mynd i fod yn edrych ar gyfresu. Ac felly yn gyntaf, dwi'n mynd i edrych ar dau diffiniad pwysig. Yr un cynta yw dilyniant. Dilyniant yw set o rifau sydd wedi ysgrifennu mewn trefn arbennig ac felly bydd yn dilyn patrwm arbennig wrth fynd o un term i'r llall. Yn ail, ni'n edrych ar beth yw cyfres. Cyfres yw swm termau sy'n ymddangos mewn dilyniant. Ac felly fan hyn nawr ni'n gallu gweld beth yw'r gwahaniaeth rhwng y ddau. Y dilyniant fan hyn yw'r rifau wedi ysgrifennu mewn trefn yn dilyn ei gilydd. A cyfres wedi mynd i mynd ati i adio rifau sy'n ymddangos yn y dilyniant gyda'i gilydd. Felly newn ni edrych nawr ar enghraifft o ddarganfod dyluniant a swm cyfres. Mae'r enghraifft yma'n gofyn i ni yn gyntaf i ysgrifennu pump term cyntaf i'r dyluniant 2 a nad yw 3. Ac yna mae'n gofyn i ni ddarganfod cyfanswm pump term cyntaf y dyluniant yma. Felly dwi'n gwybod mae'r term cyntaf yn mynd i fod pan mae n yn hafal i 1. Os dwi'n am newid hwn mewn, dwi'n mynd i cael dau llios i un a jo tri, sy'n rhoi y term cyntaf i fod yn pimp. Nesa, yr ail term yw pan fydd n yn hafal i dau. So dwi'n cael dau lliosi gyda dau a jo tri sy'n mynd i roi saith.

Felly dyma yw swm y gyfres yma. Nesa nawr ni'n mynd i fod yn edrych ar ddefnyddio'r nodiant sigma. A dyma beth mae'n mynd i fod yn edrych fel wrth i ni ddefnyddio y nodiant sigma o fewn cyfresu. Y 2n plus 1 fan hyn yw'r fformula ar gyfer y dilyniant. Ar y waelod fan hyn, ni'n mynd i cael n yn hafol i rhywbeth. Gemau n yw beth mae'r fformwla yn nhermau. Felly, n yw 1 fan hyn yw'r gwerth lleiaf ni'n mynd i am newid mewn ar gyfer n. Ac wedyn y rhif ar y top fan hyn fydd y gwerth mwyaf. Ac felly beth mae hwn yn gofyn i ni wneud? Gweithio mas swm y gyfres ar gyfer 2n plus 1, lle mae n yn mynd i fod yn hafel i 1 i 7. So ni'n mynd i adio pob term yn y gyfres yma rhwng 1 a 7. A dyma sut ni'n nawr yn mynd i fod yn dweud hwn yn fath mategol. Ac felly ni'n edrych nawr ar cwbl enghreifftiau o ddefnyddio hwn. Felly yn yr enghraifft yma mae'n gofyn i ni ddarganfod swm y gyfres 4 yr tynnu 1 rhwng yr yw 1 a 5. Ac felly beth mae hwn yn mynd i fod yn edrych fel? Yw yn gyntaf yn gweithio mas beth yw pob term, ac yna na i adio nhw gyda'i gilydd. Felly y term cyntaf yw pryd mae r yn hafel i 1. So dwi'n cael 4, llios i 1, tynnu 1. Yr ail term wedyn yw pan mae r yn hafel i 2. So dwi'n mynd i cael 4, llios i 2, tynnu 1.

15 yw minus 3. Ac felly os dwi'n adio rhain gyda'i gilydd, dwi'n cael 9, adio 6 yw 15, adio 3 yn rhoi 18, tynnu 3 yn rhoi 15. Ac felly dyma swm y gyfres yma. A does dim ots bod gyda ni term negyddol, mae'n sy'n bwysig bod ni'n tynnu fe bant yn lle bod ni'n adio fe ymlaen.